Voilà, schöne guten Abend. Wir hatten haut den Abend den extraordinäre Regierungsrot, wo wir uns äh, exklusiv mit der Situation an den Suiten von der Pandemie beschäftigt haben. Und wir haben noch eine Reihe von äh, Mesuren décidéiert. An den letzten 24 Stunden hat sich die Situation äh, auch bei uns am Land an och an der Nopeschregioun esou drastesch geännert, datt weider Mesuren néideg an och noutwendeg sinn. D'Zuele vun diagnostizéierte Patienten ass drastesch an och ganz séier an d'Lut gaang a mir hunn déi éischt Fäll vu Patienten, déi sech hei am Land ugestach hunn. Mir wäerten all Donnéeën an Informatiounen en permanence an adaptéieren och ëmmer déi jeeweileg Moossnamen esou, datt dat, wat gëschter nach ugekënnegt war, haut schonn zum Deel adaptéiert muss ginn. Déi Mesuren, déi mer haut decidéiert hunn, si vun enger Envergure, wéi se eenzegaarteg hei zu Lëtzebuerg sinn. An den nächsten Deeg a Wochen ännert sech den Alldag an onsem Land a mir mussen eis upassen, jidderee vun eis. Et geet elo drëms, d'Vitess, mat där de Virus sech verbreet, maximal ze drosselen. Et ass fundamental, dass mer alles maache fir Neiinfektiounen, esou wäit wéi et nëmme geet, och ze limitéieren. A mir mussen Virun allem och d'Leit protegéieren, déi am vulnerabelste sinn, fir schwéier krank ze ginn an a Liewensgefor ze geroden. Et ass a bleift dat d'Ausnam. An iwwer 80 Prozent vun de Fäll verleeft d'Infektioun mat deem Virus ouni gréisser Problemer fir de Patient. Mee et ass eng seriö Situatioun a mir sinn eis bewosst, dass weider Infektiounen wäerte geschéien an och weider Leit schwéier krank sinn an och de Risk, dass verschidde Leit vun deem Virus kënne stierwen, och eng Realitéit ass. Et ass deemno all Precautioun ganz wichteg. Mir decidéieren eigentlech dat gesellschaftlecht Liewen an och d'Aktivitéit ze bremsen an huele Mesuren, déi et erlaben, och d'Ausbreede vum Virus sou gutt wéi méiglech kënnen ze limitéieren. Esou hu mer den Owend decidéiert, dass d'Schoulen zu Lëtzebuerg zougemaach ginn. Dat betrëfft all Schoul, also esouwuel de Fondamental och wéi de Secondaire. Dat gëllt vun e Méindeg, siechzehnte Mäerz un an da fir zwou Wochen, dat heescht bis de siwenanzwanzegste Mäerz inclus. Muer wäerten d'Enseignanten mat de Kanner an de Schoulen déi néideg Preparatiffen huelen, fir dat och méiglech ka sinn. Muer ass also Schoul. Et ass wichteg, dass Kanner do si fir d'Organisatioun vun den nächsten Deeg och kënnen zesummen ze klären. Et ass wichteg dobäi z'ënnersträichen, et ass. kee schoulfräi an d'Schüler sinn och net en Quarantaine. Et wäert an den nächsten zwou Wochen och en Apprentissage stattfannen, duerch Hausaufgaben a Kontakt tëschent dem Enseignant an och de Schüler iwwer E-Mail. Mir hunn et als Mesure de précaution decidéiert, d'Schoulen zouzemaachen, och wann d'Kanner déi sinn, déi am mannste betraff si vun de Symptomer an de Suitte vum Virus, ass awer d'Schoul, de Lieu de rencontre, wou vill potentiell Träger och vum Virus beieneen kommen an eng Ustiechung ganz séier ka geschéien. Och op der Uni ginn d'Coursen ofgesot, d'Auditoirë bleiwen zou an et wäert mat E-Learning an anere Moyene geschafft ginn. Mir sinn eis bewosst, wat dat bedeit a wat Och Repercussiounen esou Mesuren hunn, besonnesch wat d'Prise en charge vun de Kanner betrëfft. An d'Regierung huet jo och dofir decidéiert, dass sech hei de Congé pour raisons familiales, dee mer och gëschter jo och nach eng Kéier preziséiert hunn, sech applizéiert a fir déi zwou Wochen dee Congé kann extraordinaire geholl ginn. Et ass eng Méiglechkeet, dat ze maachen. Ech wëll e Message hei nach emol widderhuelen, well et wichteg ass, Kanner sinn net speziell vulnerabel. Et ass de Contraire, well si éischter manner bis keng Symptomer och weisen an awer Porteur kënne sinn. Si iwwerdroen awer de Virus, an dat zum Deel och onbemierkt, well se eben dacks keng Symptomer weisen. Dofir dës Mesure fir esou eng Verbreedung op jidde Fall duerch déi Jonk ze evitéieren. An deem Sënn huet d'Regierung och decidéiert, datt all Crèche an all Structure d'accueil fir Kanner vun e Méindeg 16 Mäerz, a bis op Weideres also elo zwou Woche minimum zou bleiwe mussen. Den Educatiounsminister wäert muer um 10 Auer och eng Pressekonferenz maache fir méi am Detail ze erklären, och wéi déi organiséiert Organisatioun wäert goen an och mat iwwer d'Repercussiounen dann déi och kënne mat Iech ze diskutéieren. Et ginn och spezifesch Recommandatiounen fir déi vulnerabel Persounen. Wien ass dat? Jiddereen am Alter iwwer 65 Joer. Et sinn och déi Leit, déi en Defizit immunitaire hunn. Et si Patienten, déi an enger Behandlung sinn, déi hiren Immunsystem affektéiert, wéi notamment Kriibspatienten, Leit mat enger Krankheet vun den Otemweeër a jiddereen och mat kardiovaskuläre Krankheeten an och Diabetiker. Fir all dës Leit gëlle folgend Recommandatiounen, Si solle generell nëmmen Deplacementer maachen, wa se se net evitéiere kënnen. Si sollen notamment ausserhalb vun den Orts de pointe akafe goen. Mir sinn och amgaang mat der Grande Distribution ze diskutéieren, wéi mer dat fir kënnen och organiséiere fir déi nächst Deeg, dass déi Leit, déi vulnerabel sinn, och kënnen iwwer Internet oder iwwer Telefon vläicht Kommissioune maachen, dat ass déi Diskussioun, déi am Moment stattfënnt, soubal do an den nächsten Deeg och den Accord fonnt ginn ass, da kann een déi maachen, well Internet kann ee schonn haut maachen, mee iwwer Telefon ass dat nach net de Fall. Wéi gesot, do sinn och Méiglechkeete fir kënnen déi ze maachen. Geplangte Reese vun dëse Leit, déi vulnerabel sinn, sollen op spéider verluecht ginn, wann dat och méiglech ass, eng Recommandatioun, déi wichteg ass, a si sollen och all Evenement evitéieren, wou vill Leit beieneen sinn a wou et net méiglech ass, op Distanz vun anere Leit kënnen ze goen. Si sollen den ëffentlechen Transport och sou wäit wéi et geet vermeiden. An deem Sënn hu mer och speziell Mesurë geholl fir Alters a Pfleegeheemer, Et gëllt bis Weideres, also bis eng aner Decisioun geholl gëtt, eng Interdictioun fir all Visitte vu baussen, also och vu Famill oder vun externe Prestatairen. Mir recommandéieren och, dass keng Sortien vun deene Leit gemaach ginn, net dass se erausginn an am Fong de Virus mat erabréngen. Et kënnen Exceptioune vun den Direktere vun de Strukturen och accordéiert ginn, allerdéngs da mat der Obligatioun, datt och speziell Mesurë geholl gi bei de Visitten, ewéi Hygiènesreegelen an méi groussen Ofstand och vun de Bewunner vun där Struktur. Mir hunn och speziell Reegele fir d'Spideeler festgehal. All Visitt bei Patient an engem Spidol si bis op Weideres net méi erlaabt. Am Fall wou eng Visitt aus iergendengem Grond onbedéngt awer muss sinn, sollen déi Reegele gëlle vun Desinfektioun an och Hygiène, ewéi och an den Altersheemer. Et gëtt vun eise Recommandatioun un d'Spideeler, d'Congéen och beim Personal fir den Ament net ze erlaben. Et gëtt dann och eng Rei Recommandatiounen, déi generell fir d'ëffentlech Liewe concernéieren. Et gëtt eng Interdictioun vun Evenementer iwwer 100 Leit. déi an engem Raum stattfannen. Bei Evenementer dobausse gëllt dat fir d'Limitt vu 500 Leit, woubäi muss séchergestallt ginn, datt och méiglegen Ofstand machbar ass vun engem Meter ze halen. D'Entreprisë fonctionnéieren am Prinzip normal an et gëtt iwwerall déi generell Recommandatioune, keng spezifesch Reegelen. Et gëtt also en generell verstäerkt Hygiène a grouss Versammlungen, wa méiglech och, z'evitéieren, och an de Betriber. Allgemeng gëtt d'Recommandatioun, Evenementer, wou d'Leit op engem Raum beieneen sinn, z'evitéieren, wann dat méiglech ass. Dat gëllt och fir d'Administratiounen, fir d'Fonction publique an och fir d'Gemengen uechter d'Land. Den ëffentlechen Transport wäert fonctionnéieren, wäert weider fonctionnéieren, wäert och verstäerkt ginn duerch. De Fait, datt d'Linnen och bei de Spëtzestonne wäerte méi grouss sinn, dat heescht fir ze evitéieren, datt d'Busse bondéiert sinn, wäerte puer Bussen hannerteneen fuere fir méi d'Leit, also fir ze evitéieren, datt ze vill Leit och an engem Bus da sinn. Wéi gesot, dat zielt da fir d'Spëtzestonne fir ze evitéieren, datt mer déi Situatioun hunn. Déi Mesuren, déi mer elo geholl hunn, ginn och op den Owend nach op, sinn disponibel op Gebäerdesprooch, och wann d'Fro elo gestallt gëtt, wäert och dës Pressekonferenz dann no ze fanne sinn op Internet op Gebäerdesprooch. Déi Recommandatioune wäerten op Franséisch, Lëtzebuergesch, Däitsch an Englesch zur Verfügung sinn am Laf vum Owend an och an den Muer wäert et och op Portugisesch disponibel sinn, och fir dass jiddwereen dës Recommandatiounen och ka liesen. Voilà, ech géif elo der Madamm Gesondheetsministesch d'Wuert weiderginn, fir och den État des lieux an och déi aner puer Punkte kënnen ze klären.
Ja, merci. Ech mengen, et ass kloer, de Virus ass ukomm hei zu Lëtzebuerg, en ass zolidd ukomm an deene leschte Stonnen an Deeg. A gläichzäiteg trëfft en op eng Bevëlkerung, déi net immun dogéint ass. Dat muss ee wëssen. Et gëtt keen Impfstoff a mir hunn och keng Medikamenter. Dat heescht, d'Zil vun all deene Mesuren, déi mer haut geholl hunn, ass ganz kloer, op d'Zäit ze spillen engersäits, wierklech esou laang wéi méiglech ze probéieren, datt esou mann wéi méiglech Leit ugestach ginn, an dann awer och eis Gesondheetsservicer ze stäerken. Et ass extrem wichteg, datt mer elo den Fokus huelen op eis Gesondheetsservicer, datt déi gutt opgestallt sinn, datt se disponibel sinn, fir déi Leit, déi wierklech Komplikatiounen kréien, fir déi anstänneg ze versuergen. Mir hunn, Stand elo, an dat ännert ganz schnell, haut den Owend nach eng e puer nei Fäll kritt, soudatt mer säit gëschter op 26 Neiinfektiounen hei sinn am Land. dovunner eng Persoun, déi 94 Joer al ass an engem kriteschen Zoustand ass. Mir hunn insgesamt haut 93 Persounen a Quarantän a mir hunn, dat ass eng Fro, déi gëschter gestallt ginn ass, entretemps iwwer 400 Persoune getest an et sinn nach eng ganz Rei Tester an der Auswäertung. Ech wollt och eng Kéier drop hiweisen, dass d'international Bewäertung zanter gëschter geännert huet. D'OMS huet gëschter d'Pandemie ausgeruff. Dat heescht, mir sinn net méi an engem regionale Phänomen. Mir schwätzen an deem Sënn och net méi wierklech vu Zone à risque. Et ass e Virus, dee sech ausgebreet huet iwwer sämtlech Kontinenter. An och an deem Sënn huet den Zentrum fir d'Preventioun vun den ustiechende Krankheeten, den europäeschen Zentrum, och scho säit enger Zäit net méi wierklech formell Zone à risque ausgeruff. Haut den Owend sinn och nei Recommandatiounen erauskomm vum ECDC, dat ass deen europäeschen Zentrum, dee genau am Fong geholl dat empfeelt, wat mir haut decidéiert hunn, nämlech wierklech elo de Schwéierpunkt op déi vulnerabel Leit ze setzen, Mesuren ze huelen, déi dorobber hinzilen, si ze schützen an och wierklech en Impakt hunn op déi ganz Gesellschaft. De Virus trëfft jiddwereen, en trëfft relativ breet, mee et ass leider just eng. geziilt déi Populatioun, déi speziell exposéiert ass, déi wierklech a Gefor ass, an dofir si mer alleguerten zesumme gefuerdert, wierklech déi Mesuren ze respektéieren. Ech géif an deem Sënn och nach eng Kéier drop hiweisen, dass eis Hotline wierklech iwwerlaascht ass am Moment. Mir sinn an enger Situatioun, wéi mer se nach ni haten an dësem Land mat eiser Hotline. Mir hunn de Rekord gëschter gebrach vun Iruff, Mir haten och, wou de Stuerm war, net emol annéiernd esou vill Uriff, an dat war op en Zäitraum vun zwee Deeg. Mir si elo scho säit zwou Wochen ënnerwee. Dofir géif ech wierklech en Appell maachen un d'Leit, mir wäerten déi Hotline verstäerken. Dat heescht, mir hunn och Mesure geholl, fir wierklech ab muer nach en zousätzleche Callcenter um Lafen ze hunn an och Leit mobiliséiert, fir deen ze besetzen. Mee ech géif d'Leit bieden, grad haut den Owend vläicht ofzewaarden. Mir sinn amgaangen, en Update ze maachen. De Premier huet et gesot vun eisen Informatiounen. Dee wäert A kierzester Zäit, spéitstens muer de Moien, hutt der wierklech en Update op eisem Internetsite mat Froen an Äntwerten, wou ganz vill Froe beäntwert wäerte ginn. Ech géif Iech och bieden, den 112 wierklech just ze benotze fir Urgencen, dofir wou geduet ass. Däerf een net vergiessen, dass nieft dem Corona eist Land och nach ganz normal Problemer, enfin normal, déi Saachen ze bewältegen huet, déi een am normalen Alldag ouni Corona muss stäipen, soudass et wichteg ass, dass d'Linn net all ze vill besat gëtt. Dofir wierklech den Opruff, Hutt e bësselche Gedold, waart op eis Informatioune, kuckt déi och als éischt, éier der op d'Hotline ureeft. Si misst bannent den nächsten zwee Deeg wierklech nach eng Kéier nettement verstäerkt sinn, soudass mer deem Problem kënnen entgéintkommen. Voilà, dat war et vun den. Informatiounen zum aktuellen Zoustand. Ech wollt awer och nach Präzisioune ginn zu den Tester. Eisen neie Set u Mesuren an d'Recommandatiounen, déi mer erausginn, bréngt mat sech, dass mer och en anert Verfare wäerten hu fir d'Tester, net per se d'Tester, mee bei de Persounen, déi getest ginn. Mir hunn ons do och inspiréiert un den Nopeschlänner. Mir wäerten, vue datt mer op eng op eng Situatioun duerginn, wou mer mat méi Kranke musse rechnen, wierklech just nach déi Leit testen, déi wierklech Komplikatiounen hunn, déi Schwierigkeeten hunn, also net méi den normale Grippefall. D'Wëssenschaft seet eis haut, datt eng ronn, ech mengen, 70 Prozent vun de Leit riskéieren, infizéiert ze ginn. Déi meescht dovunner wäerte ganz normal eng Gripp duerchlafen, also näischt Extraes. Eis Attentioun muss elo wierklech deene gëllen, déi Schwierigkeete wäerten hunn, déi Komplikatioune wäerten hunn, deenen hir Gesondheet wierklech a Gefor kënnt. Dat heescht, mir wäerten eis Tester elo ab elo op déi Leit begrenze prioritär, déi wierklech an där Situatioun sinn. Dat och, fir datt mer beschtméiglech opgestallt sinn, fir wierklech laang kënnen hinzekomme mat eisem Material. Erëm eng Kéier, an deem Sënn, datt mer eise Gesondheetssystem esou stabil an esou effizient kënnen halen, fir déi, déi e wierklech elo wäerte brauchen. Dat bedeit och, dass mer an der Quarantän wäerten op eng Logik kommen, dass d'Leit sech en Autoquarantän setzen. Dat heescht, mir sinn och amgaange Mesuren ze huelen, dass ee kann iwwer Télémed-, also iwwer Téléconsultatioun mat sengem Dokter Récksprooch huelen, fir e Krankeschäin ze kréien, och Instruktiounen kréien, wéi ee sech doheem ze verhalen huet, an dann souzesoen op déi Instruktiounen hin sech ka selwer doheem a Quarantän halen, am Isolement halen. an déi néideg Virkéierungen huelen. Dat wäert dozou bäidroen, datt mer d'Circulatioun och an eise Praxen erofkréien an esou eben insgesamt, an dat ass nach eng Kéier de Sënn an Zweck vun dëse Mesuren, déi hunn hire Sënn, et geet drëm d'Aktivitéit erofzekréien, déi Mesurë ronderëm d'Schoulkanner, déi viséieren net direkt d'Schoulkanner, mee déi viséieren, deen Deel vun der Populatioun, deen nun eben emol en Träger ass vun deem Virus an deen och e ganz schnell ka weiderginn. D'Kanner si Vecteure vun deem Virus, dofir geet et drëms, hir Aktivitéit effektiv erofzebréngen an och generell d'Aktivitéit am Land lues a lues op en Niveau ze bréngen, wou mer einfach probéiere manner Kontexter ze schafen, wou mer dee Virus weiderginn. Do si mer alleguerten zesumme gefuerdert an dat ass den Opruff vun eiser Säit, dass jiddwereen dofir soll Verständnis hunn a säin Deel dozou bäidroen, insofern en dat kann.
Vläicht eng Verständnisfro, Wann Dir seet, mir probéieren elo alles ze maachen, fir de Virus anzedämmen, an et seet Dir gläichzäiteg, mir testen awer just nach déi Leit mat Komplikatiounen, ass dat net e Widdersproch, well wéi weess een soss, wou d'Leit ënnerwee sinn, déi méiglecherweis infizéiert sinn? An wat hëlleft et dee Moment, wou Komplikatiounen do sinn, fir ze wëssen, ob een et mam Coronavirus ze dinn huet? Changéiert dat eppes bei der Behandlung? Mä eng aner Fro hannendrun, anscheinend, ass, wat, wat. loosse mer emol soen, wat d'Kommunikatiounspolitik ugeet, ee vun deene Fäll, déi haut de Moie gemellt gi sinn, dee war anscheinend schonn e Méinden den Owend diagnostizéiert. Seng direkt Mataarbechter kruten awer haut eréischt Bescheed gesot am Betrib, dass do en Infektiounsfall géing virleien. Ass dat normal? Wéi laang daueren d'Tester, bis dass d'Resultater do sinn? Wéi sollen d'Leit sech do verhalen, wann iergendwéi en Doute do ass an engem Betrib?
Dat sinn elo verschidde Froen. Vläicht Dir déi éischt, Mécht dat Sënn, net méi bei deene Leit ze testen, déi einfach normal an där Gripp sinn? Mir mussen dovunner ausgoen, esou wéi am Ausland och, dass einfach ee groussen Deel vun der Populatioun dee Virus wäert kréien. Do mécht et net vill Sënn, deen Test ze benotzen. Et ass e ganz opwännegen Test. Mir hunn deen och nach net esou laang an d'Zuel ass och begrenzt. Mir hunn e Stock. A firwat? Dir hutt et schonn ugedeit, majo, d'Behandlung ass eng aner. Natierlech, wann ech ee Mënsch hu mat Komplikatiounen, dee muss eng ganz aner Prise en charge kréien an e muss déi dringend kréien. Dat heescht, do ass et ganz wichteg, dass, wann een ufänkt Komplikatiounen ze kréien, dass et wierklech bedrohlech gëtt dass et net méi just normal sech e bëssen onwuel spiert bei enger Gripp, e bësse Féiwer huet, do ass et wierklech wichteg, dass déi Diagnos richteg gemat gëtt, fir dass och déi richteg Behandlung kann agesat ginn. Dat war fir deen Deel. Elo huet Dir ugeschwat, dass verschidde Persounen, déi a Kontakt waren, dass dat relativ laang gedauert huet tëschent der Diagnos vun där éischter Persoun, Dat ass dorop zréckzeféieren, datt fir all Fall, dee mer detektéieren, op eng ganz minutiéis Aart a Weis an där Phas, wou mer bis elo waren, den Tracing gemat ginn ass. Wat ass en Tracing? Dat heescht, et gëtt sech mat där Persoun zesummegesat, net mat hirem Betrib, mee mat der concernéierter Persoun, an hire ganzen Oflaf, hiren Dagesoflaf gëtt duerchgespillt. Dat heescht, et gëtt. Zréckfolz hunn, mat weem war se a Kontakt, wou war se, ween huet se begéint, dat ass ganz opwenneg. An dat ass och ee vun de Grënn, firwat ëmmer gesot ginn ass, déi Phas vum Containment, déi ass just machbar, soulaang ee puer eenzel Fäll huet. Esoulaang ass dat machbar, mee dat kënnt op e gewëssene Punkt, wou een dat net méi gestäipt kritt. Dir kënnt net parallel Tracingë maache mat honnerte Leit, well dat jo exponentiell auserneen leeft op eemol. Ech denken, dass dat eng Erklärung ass. Ech weess och net genau vu wéi engem, mëttlerweil esou vill Fäll, datt ech se wierklech och net méi genau kennen. Dat war am Ufank nach de Fall, mee ech denken, datt dat eng vun den Ursaachen ass. Do muss jo dann och, dat eent ass et mol ebe hat, deen Tracing ze maachen, da mussen déi Leit geortet ginn, kontaktéiert ginn an esou weider, soudatt do scho konn eng gewëssen Zäit dertëschent vergoen.
Dir sot, Dir hutt e Stock vun Tester. Riskéiert deen eis dann auszegoen? An eng aner Fro nach hannendrun, Wann d'Leit sech elo sollen an Autoquarantän setzen, heescht dat, si sollen, also ab wéi engem Moment maachen se dat, wa se en Doute hunn oder wa se wëssen, si hate Kontakt mat engem? An heescht dat, si sollen da wierklech net méi virun d'Dier goen? Wat heescht déi Quarantän elo?
Jo, déi heescht nach ëmmer dat selwecht. Wann ee vu Quarantän schwätzt, heescht dat, datt ee sech doheem isoléiert an de Kontakt mat aner Leit evitéiert. Wéi se dat solle maachen, dat solle se net alleng ofschätzen. Dofir hu mer eeben gëschter déi Decisioun och geholl, fir an eisem System kënnen op Teleconsultatiounen iwwerzegoen elo deemnächst, datt ee sech kann natierlech ofschwätze mat sengem Dokter oder mat eiser Hotline oder wéi och ëmmer. Ech mengen, dat ass net de Leit selwer iwwerlooss. Si solle schonn, wa se wierklech d'Gefill hunn, déi Grippesymptomer ze hunn, dat bleiwen nach ëmmer déi selwecht Symptomer, also Otembeschwerden, Féiwer an esou weider, dass een dann ebe Kontakt ophëlt op en einfache Wee mat sengem Dokter, mat enger Struktur an dann dee Moment gëtt een och orientéiert an kritt een erkläert, wat een ze maachen huet. Ech mengen, Dir hat awer nach eng Fro. Jo, de Stock, dat war déi éischt. Den Stock, wann Der d'Nouvellë kuckt a verschiddene Länner, déi sinn op hire Limitten. Mir sinn an där Hinsicht relativ gutt gestallt. Mir hunn berouegend Informatiounen, wat eis Stocken ugeet, dass mer proportionell par rapport zu den anere Länner relativ gutt Stocken hunn. Mee d'Stocke sinn net onendlech. Et gëtt natierlech permanent dru geschafft, déi Stocken opzebesseren. Dat si Saachen, ech hat dat schonn op anere Pressekonferenzen ugeschwat, dat ass deen europäesche Mechanismus och, wou mer eis alleguerten déi ganzen Zäit a Kontakt matenee sinn tëscht de Länner, fir ze kucken, wou jiddweree mat sengen eegene Stocken drun ass. Et gëtt e Monitoring gemat a mir maachen och gemeinsam Commanden, fir dat néidegt Material ze jo net nëmmen Tester, et si Masken, et si vill Saachen, déi ee brauch am Gesondheetswiesen, déi riskéiere knapp ze ginn an dëser Situatioun. Dat ass eppes, wat mer um Radar hunn. Wéi gesot, mir sinn Relativ gutt opgestallt, mee ech géif awer elo léien, wann ech Iech géif soen, dass e Stock selbstverständlech onendlech wäert sinn. Mir si beméit, deen esou gutt wéi méiglech anzesetzen an dofir och eebe Mesurë fir net einfach zillos alles anzesetzen, mee et do anzesetzen, wou et Sënn mécht. A fir op d'Tester zréckzekommen, Et mécht einfach kee Sënn, à grande échelle elo nach Leit ze testen, déi einfach eng normal Gripp hunn. Dat ass einfach, Tester och verbotzt. Déi solle mer wierklech elo reservéieren, fir déi Leit, déi wierklech riskéieren, gesondheetlech schwierwiegend Problemer ze kréien, fir dass mer déi kënne richteg behandelen.
Ja, ech géing mech géing nach interesséieren, Dir sot, d'Kanner an d'Léierpersonal sinn net a Quarantän, dat heescht, se gi just net an d'Schoul. Heescht dat dann awer, se sollen doheem bleiwen oder kënnen se och anzwousch anescht higoen? Ech kéint mer elo virstellen, dass Eltere vläicht zwee, dräi Kanner Anzwësch zesumme versuerge fir kënne schaffen ze goen zum Beispill, ass dat eppes wat ok ass oder sollen se alleng mat hirem Kand doheem bleiwen? D'Kanner sinn net en Quarantän an d'Eltere sinn och net en Quarantän. Et ass eng Decisioun, datt de Vecteur vun de Kanner, déi all zesumme kommen, d'Krankheet, also de Virus ganz séier kënne kréien, keng Symptomer entwéckelen An awer weider ginn, wéi ech gëschter insistéiert hunn, fir d'Visite dominicale bei der Groussmamm. Et ass elo net, wann d'Kanner doheem sinn, dass d'Groussmamm oder oder de Grousspapp sech ëm d'Kanner këmmere kommen. Dat wier fatal. Dat wier fatal. D'Kanner kréie keng Interdiction de sortie. D'Elteren, wann déi sech organiséiere wëllen, ass dat hiert gutt Recht. Mir sinn och amgaang ze kucken, wéi een den Télétravail kann an enger ganz Rëtsch vu Situatiounen och favoriséieren. Mir haten och Gespréicher mat den Nopeschregierungen an deem dote Kontext, fir och ze kucken, wéinst deene Clausen, déi do sinn, wéinst der Krankekeess a wéinst der Fiskalitéit, wéi mer do kënnen Äntwerte kréien. Mir sinn do schonn Deeg Amgaange mat hinnen ze diskutéieren. Net méi spéit wéi haut hat de Finanzminister Kontakt mam Här Lemaire an ech selwer mam Staatspresident, fir ze kucken, do esou séier wéi méiglech awer eng Äntwert kënnen ze kréien, well déi Barrière mécht, dass verschidden Entreprisen a verschidde Leit keen Télétravail kënnen maachen dowéinst. A do, wou et méiglech ass, soll et och gemaach kënne ginn. Dat, wat awer ass, d'Eltere, also déi Elteren, déi keng Méiglechkeet hunn an déi Clause, Et zielt jo och fir d'Kanner bis e gewëssenen Alter, dat heescht fir d'Primärschoul, an dann zielt net fir de Primaner. Bis 13 Joer ass déi Limitt, déi mer gesat hunn, bis 13 Joer fir dee Congé. Mee dat hu mer jo gëschter schonn och erkläert, de Congé pour raisons familiales ass, Eng Méiglechkeet fir d'Elteren, fir dass awer och ee sech ëm e Kand ka këmmeren. Fir eis ass, mee wéi gesot, et gëtt kee Verbot, wann ee sech derno aneschters organiséiert, mee evitéiert elo direkt den éischte Reflex ze hunn an ze soen, mir hunn ëmmer d'Bomi gefrot fir ze kommen oder de Bopi gefrot fir ze kommen oder dohinner ze féieren, dat wier de gréisste Feeler.
Da konnt der, wann ech hei kann der bäifügen, eng generell Solidaritéit tëscht de Leit ass natierlech gefrot. Ech menge wann ee sech kann arrangéieren tëschent Noperen, tëschent Frënn, ass dat eng Saach déi wierklech ubruecht ass am Moment. Do ass jiddwereen e bësselchen gefuerdert ze kucke wéi ee sech kann och géigesäiteg hëllefen am Moment. Den Oberbürgermeister zu Tréier huet haut confirméiert, datt déi Regelung giff ausgesat ginn, mat de Steiere vun 19 Deeg, déi fir Däitschland gëllt. Kënnt Dir dat confirméieren? Also wéi gesot, de Finanzminister ass do a Kontakt. Mir hunn Regierungsrot elo just gehat, en huet eis elo gesot, datt am Moment, Sécurité socialesméisseg mer scho Confirmatioun vun engem Land kritt hunn, mee nach net schrëftlech Confirmatioun kritt hu vun aneren Autoritéiten. A soulaang ech keng schrëftlech Confirmatioun huet, net vun engem Buergermeeschter, well et ass net deen, deen et decidéiert, mee vun der Autoritéit, deen dat ze decidéieren huet, kann ech hei näischt ukënnegen. Mir si säit Deeg, also säit Ufank, säit gutt zéng Deeg amgaangen, dorunner ze schaffen. Fir eis ass et wierklech wichteg, dass mer esou séi wéi Méiglechkeet do och eng Äntwert kréien. Wéi gesot. D'belsch Premierministesch huet mer och gesot, se géif do hannendru bleiwen. De franséische President huet gesot, e géif do hannendru bleiwen. Ech hoffen, datt mer do esou séi wéi méiglech kënnen och eng positiv Äntwert kréie vun hirer Säit, fir datt dat dann och kann a Kraaft trieden. Well am Moment gëtt et jo déi Limitt vun den 29 Deeg an de Problem ass, datt dat doduerjer eng Rëtsch vu Leit dann blockéiert, fir kënnen Teletravail ze maachen. Wéi eng ginn et d'Quarantaisfäll an eisem Gesondheetswiese selwer? Vu Personal, wat schonn isoléiert ginn ass? Ginn et an der Santé schonn isoléiert Fäll? Ginn et do Verdachtsfäll? Wéi gesäit et do mam Risiko aus? Dat si jo Leit, déi och engem enorme Risiko ausgesat ginn, déi et dann och weider kënnen iwwerdroen. Wéi eng Schutzmoossname ginn do weiderhin ergraff?
Mir hunn, Stand haut, och schonn Fäll am Gesondheetswiesen, effektiv. Déi sinn net épargnéiert. Do ass och keng Barrière ronderëm. Do ginn d'Schutzmoossnamen natierlech nach verstärkt geholl. Grad a Spideeler sinn extra Pläng virgesinn och. Ech mengen, si wëssen gutt mat esou Saachen ëmzegoen. Dat gehéiert zu engem Plan de crise an engem Spidol, dass een och op esou Situatiounen virbereet ass.
Dir hutt virdru gesot, datt am Fong iwwer, bannen iwwer 100 Leit soll ee keng Veranstaltungen maachen. Wéi ass et mat Kinoen a Schwämmen? D'selwecht. Och? D'selwecht.
Eng Schwämm soll net méi wéi 100 Leit eraluussen an e Kino soll net méi wéi 100 Leit eraluussen. Wat ënner zouenem Daach ass, och e Kino, e Sall am Kino, deen e grousse Sall, soll net méi wéi 100 Leit sinn. Déi Reegel zielt fir all Aktivitéit. Jo, mee och am Kino si jo méi Säll. Dat heescht, ass dat da pro Sall? Jo, mee dat ass jo confinéiert.
Dat heescht, de Sall ass jo, dat sinn grouss Säll, mee et sinn all Kéiers eenzel Säll. Dat heescht, de Prinzip ass, wann Der an der zouener Struktur sidd, dat heescht, wann Der de Film kucke gitt, fir all eenzelne Raum sollen net méi wéi 100 Leit an deem Raum sinn. An dat zielt och fir de Kino. Est-ce que vous pourriez clarifier le nombre de cas totaux? Les nouveaux 26 cas, c'est depuis quand?

Si la situation, on a toujours des possibilités, also mir hunn d'Méiglechkeet, wann ee wëll. Mee de Fait ass, datt am Moment um Luxair jo och ugekënnegt huet, datt d'Volen elo an Italien och wäerte suspendéiert ginn. Ech mengen, et ass schonn eng Decisioun, déi staark ass, datt e Betrib, Privatbetrib och, an ech mengen, et ass eng staark Decisioun, déi se och geholl hu fir ze soen, op jidde Fall, mir wäerten net méi dohinner goen.
Ech hätt nach eng Fro just zu der Prise en charge. Wa mer Grenzgänger hunn, ass do d'Prise en charge hei oder gëtt, ass do d'Prise en charge dann an deem respektive Land, wou dee Grenzgänger wunnt? A ginn och Grenzgängerfäll, infizéiert Leit, bei eis matgerechent oder net?
Mir ziele se separat. Ech weess net, ob dat schonn en ligne ass. Do hu mer op alle Fall virgesinn, vue datt mer vill Grenzgänger hunn, ass et wichteg fir eis och den Tri ze maachen, well mer och mat den Ambassaden a Kontakt sinn. Déi wëllen och wëssen, wéi eng vun hire Ressortissanten bei eis hei concernéiert sinn a vice versa. D'Prise en charge ass also fir Tester oder esou Leit, déi bei eis hei affiliéiert sinn, déi hei un eis Autoritéiten eruntrieden, déi gi selbstverständlech net stoe gelooss, mee an der Reegel Ginn d'Leit do, wou se wunnen, en charge geholl? Also ass dat, wa se och sollen doheem bleiwen, ass dat dat, wat op der Hand läit?
Jusqu'à quand vous allez laisser les frontaliers, 200.000 personnes, arriver dans le pays et repartir? Qu'est-ce qu'il faudrait pour? Dir musst just wëssen, wann ech haut d'Grenz, il y a une traduction en français si vous voulez avec des écouteurs, comme ça vous. Mir hunn, Dir sot et, 70 Prozent, 70 Prozent vun deene Leit, déi hei zu Lëtzebuerg am Médical schaffen, si Frontalier, si Frontalier. Dat heescht, déi Leit, déi am Moment mengen, mat enger gudder Iddi, fir kënnen ze soen, mir missen d'Grenzen zoumaachen, da kann ech just soen, dass mer d'Spideeler och kënnen zoumaachen, ënner anerem. Méi brauch ech dozou net ze soen.
Ech hunn elo just gesinn, datt a Frankräich d'Regierung annoncéiert, datt si d'Salairen iwwerhëlt vun deene Leit, déi sollen doheem bleiwen. Dofir wollt ech schon enker nofroen, Wat Ären Message un d'Entreprisen ass à ce stade an ob esou eng Mesure eventuell och hei zu Lëtzebuerg kéint envisagéiert ginn? Also am Moment gëtt et de Congé pour raison familiale, deen ass virgesinn. Dat ass jo e Congé, wou d'Leit zegutt hunn, dee fir déi, wou keng aner Méiglechkeet ass wéi doheem ze bleiwen, ass dat selbstverständlech e Fait, wou mir wäerten och Opkommen. Do wou Télétravail méiglech ass, soll och Télétravail gemaach ginn. An dat ass dann eng Responsabilitéit vun der Entreprise. Et ass näischt aneschters virgesinn, fir elo ze soen, dass jiddweree sollt doheem bleiwen an dass de Staat jiddwerengem eng Pai bezilt. Nee, do wou et e Fall ass, si se krank gemellt. Do wou ee Symptomer huet, soll een och doheem bleiwen, gëtt een och krank gemellt. Mee et gëtt elo net zu Lëtzebuerg e Fait, dass Déi nächst zwou Woche kee Mënsch schafft, keng Aktivitéit hei ass. Mir mussen, wéi gesot, weider schaffen. Mir mussen limitéieren. Mir mussen, wéi gesot, de Virus, d'Propagatioun drosselen. Dofir déi awer ferm Mesure och vun de Schoulen, vun den Evenementer, vun den Altersheemer, vun de Spideeler, fir déi Vulnerabelst ze protegéieren. Mee de Fait ass am Moment, dass mer de Congé pour régence, Congé pour raisons familiales virgesinn hunn oder, wéi gesot, d'Entreprisen encouragéieren, fir den Teletravail ze maachen, do wou et méiglech ass.
Genau, mä an Italien ass et elo och mat der Horesca, also datt de quasi ganz Restauratioun a sou weider och zougemaach gëtt. Dat ass hei nach net envisagéiert oder ass dat den nächste Schrëtt, deen eventuell kéint ergraff ginn? Wéi ass. Sinn d'Pläng do? Also, wéi gesot, am Moment ass net esou eppes virgesinn. Mir hunn, den Här Delles huet awer permanente Kontakt mat der Horesca och, well Dir kënnt Iech jo virstellen, dass d'Situatioun vun der Horesca zimlech kritesch ass am Moment, virun allem bei den Annulatiounen och an den Hotellen. An dofir och dee Projet gëschter vu minimis, wou mer och gekuckt hu fir den Entreprisen eeben och kënnen entgéintzekommen. Dat huet den Här Delles jo och gëschter presentéiert. Mee am Moment gëtt et kee Plang fir, ausser Dir hat elo e Restaurant vun iwwer 100 100 Leit, da muss een och kucken, wéi do d'Situatioun ass. Da muss een do kucken, fir op d'mannst gedeelte Reimer oder wéi et geet. Mee wéi gesot, alles, wat iwwer 100 Leit zesummen op engem Espace confiné ass, soll limitéiert ginn, op jidde Fall fir d'Manifestatiounen elo, wou d'Leit eng länger Zäit, dat heescht beieneen och sëtzen oder bleiwen oder stoe bleiwen, mä dat heescht, dass do eng statesch Plaz am Fong ass fir eng gewëssen Zäit. Vläicht och nach just ergänzend, déi Fro gëtt oft gestallt, Wéi ass et an engem Supermarché? Do zirkuléiere jo d'Leit, do si vläicht insgesamt méi Leit, mee si hale sech awer net elo statesch do zesummen op a stinn déi ganz Zäit no beieneen. Dat heescht, Plaze wou een normal zirkuléiert, sinn einfach déi normal Recommandatiounen ze respektéieren, dass ee sech ebe soll eng gesond Distanz zuenaner Leit anhalen, datt een net op déi aner Leit néitzt an esou weider. Dat heescht, déi normal Reegele gëllen do, mee datt ass net ze considéréieren als confinéiert. Dat ass wichteg, net datt d'Leit mengen, datt elo d'Mesurë bis an déi Richtung schonn eraginn.
Jo, Madame Lenert, vläicht kënnt Der eis dat eng Kéier kuerz erklären. Dir maacht jo elo zwou Wochen d'Schoulen an deem Sënn zou. Just fir ze verstoen, Wann dann elo an zwou Wochen d'Kanner erëm an d'Schoul ginn an d'Léierpersonal erëm an d'Schoul geet, dann ass de Risiko jo an deem Sënn net fort. Geet dat da elo duer, fir et ze strecken, fir op eise Gesondheetssystem net ze vill ze belaaschten? Oder wéi muss een dat verstoen, dass dat elo zwou Woche laang Sënn mécht an dann no zwou Wochen net méi onbedéngt néideg ass? an deem Sënn. Wat dann zwou Woche wäert sinn, dorobber wëll ech mech haut net festleeën. Firwat sinn et zwou Wochen? Well d'Inkubatiouns-zäit, no deem wat mer haut wëssen iwwert dee Virus, zwou Woche sinn. Dat heescht, dofir mol emol déi Zäitspan geholl, déi läit op der Hand. Dofir si och déi sougenannte Quarantänen, dat si 14 Deeg Perioden, dat ass dat wat mer eben op Grond vun deem wat mer haut iwwert dee Virus wëssen, déi Dauer déi ubruecht ass fir eben eng Inkubatioun, auszeschléissen. Dono muss mer dat selbstverständlech evaluéieren. Ech mengen, Dir hutt gesinn iwwert déi lescht Deeg, déi Situatioun evoluéiert ganz schnell. Mir si permanent a Kontakt mat eisen Nopeschlänner, fir ze kucken, wéi mer eis ajustéieren. Mir kréien och ebe vun den internationale Behörden nei Seten u Recommandatiounen. Dofir ass et haut müsseg ze soen, wat an zwou Woche wäert sinn. Do muss mer wierklech um Ball bleiwen, wierklech kucken, wat se steet, wéi d'Situatioun evoluéiert a wéi mer eis och gemeinsam mat eisen Nopeschlänner wäerte verhalen an där Situatioun. Wéi gesot, d'Zäit ass op zwou Woche lo limitéiert. Et ass méiglech, dass et aner Décisiounen falen. An d'Décisioun vu gëschter, déi jo bis den 31. gezielt huet fir d'Manifestatiounen, ass och den 31. Dat bleift. Do ännert sech näischt um Datum. Et ass just d'Zuel vun 1.000, déi op 100 erofgaang ass, fir wat an confinéierte Plazen ass, an op 500 fir oppe Plazen.